Felly, dyma rhan 4 o'r fideo um, adolygu papur 1 ar gyfer y rholiad haf 2018. Mae Jess yn gweithio ar wythfa llawr mewn bloc swyddfeydd, i fynd fyny'r swydd, i'r swyddfa yn y bore ac i ddod lawr ar diwedd y dydd, mae'n defnyddio yna yr lift neu'r grisiau. Y tebygolrwydd bod hi'n ddefnyddio'r lift i fynd fyny ydy 10.8. Y tebygolrwydd bod hi'n defnyddio grisiau i ddod lawr ydy 1.4. Does dim gwahaniaeth. Y rheswm maen nhw'n dweud mae'r mynd i fyny a dod i lawr yn ddigwyddiadau annibynnol ydy dio ddim yn dibynnu be mae wedi wneud. Os di ddim yn fyny yn y lift, diolch yn golygu bod hi'n fwy neu llai tebygol o ddod lawr yn y lift. Felly, bob tro mae gennym ni ddau o gram cangen, mae'r canghennau angen adio at 1, felly mae hwnna angen bod yn 1.2. Mae hwnna angen adio at 1, felly mae hwnna angen bod yn 1.6. A achos bod nhw yn annibynnol, dyna dim gwahaniaeth, mae'r cangen gwylod yn mynd i fod yr un peth. Felly, un peth dwi wedi awgrymu i chi wneud ydy gweithio allan diwedd y cynghennau yma rwan cyn ateb y cwestiynau ar gwylod y papur. Does na ddim marciau am wneud hyn rwan, ond neith o helpu ni neu hyn. Felly yn fan hyn, dwi'n mynd i neud dim pwynt wyth lliosi efo dim pwynt chwech. Wyth chwech yn pedwar deg wyth. Fan hyn, dwi'n mynd i neud dim pwynt wyth lliosi efo dim pwynt pedwar. Sydd yn dim pwynt tri dau. Fan hyn, dwi'n mynd i neud dim pwynt dau lliosi efo dim pwynt chwech. yn dim pwynt 1, 2, ac yn fan hyn, dyma dim pwynt 2, lle sydd dim pwynt 4, sydd yn dim pwynt dim 8. Os da chi beth eisiau checio, mi ddyla heina adio i wneud un cyfan. A dwi'n gweld 48 a 32 yn neud 80, mae hynna'n neud 20, felly mae gennym ni un cyfan. So, cyfrifwch y tebygolrwydd bod Jess yn defnyddio'r lift i fyny a'n defnydd y grisiau i fynd lawr. So'r lift i fynd fyny ydy ffordd hyn, a'r grisiau i fynd lawr ydy ffordd hyn, felly dwi wedi cyrraedd yr ateb yna. Felly'r ateb ydy just dim pwynt 32. Peidiwch y poeni bod yna ddau farc am y gweithio allan fan hyn, mi wneith yr arholwr jecio eich llun chi. So os da chi wedi sgwennu na lliosi da chi'n trio wneud, ond da chi wedi gwneud cangymeriad efo hynna, mi gywch chi dal y marciau. So fydd yr arholwr yn checio beth da chi wedi wneud. Rhan C, Cyfrifwch y tebygolrwydd nad yw Jess yn defnyddio'r lifft wrth fynd i fyny yn y bore nac wrth ddod lawr, so ddim yn defnyddio'r lifft o gwbl. So, ddim yn defnyddio'r lift yn golygu defnyddio'r stair. Felly, stair defnyddio'r lliw gwahanol. Ddim yn defnyddio'r lift ydy hwnna. A ddim yn defnyddio'r lift ydy hwnna. Felly, hwnna ydy'r rhif dwi'n defnyddio. Felly, dim pwynt, dim 8. Cwestiwn tebyg ydy cwestiwn 11, ond efo un peth yn wahanol, mae hwn yn bwysig. Y tebygolrwydd bod Daisy yn gwisgo breichlet dim pwynt 7. So, Daisy yn gwisgo breichlet, dim pwynt 7. Y tebygolrwydd bod Daisy yn gwisgo breichlet ac neclis ydy dim pwynt 63. Hynny yw, neclis, breichlet a neclis hwn yn ddim pwynt chwech tri. Wel, dwi'n gwybod na'r ffordd i weithio hwn allan ydy dim pwynt saith lliosi efo rhywbeth yn y dim pwynt chwech tri. Wel, mae hwnna angen bod yn dim pwynt naw, felly mae rhaid bod hwnna'n dim pwynt naw. Wedyn, mae'n dweud fi bod o'n annibynnol. Dargyfyddwch y tebygolrwydd bod hi'n gwisgo neclis, wel dwi newydd wneud hynna, dim pwynt naw. Eto, mi nhw'n chwilio am gweithio allan, ond os di well gyda chi, Mae'n rhaid i sgwarae hynna. Rhaid hwn, cwblhewch y diagram cyfenod. Felly, mae hwnna angen adio at 1, so mae hwnna'n 10.3. Mae hwnna angen adio at 1, felly 10.1. Mae nhw'n annibynnol, felly mae hwnna a hwnna yn mynd i fod rhywun peth. A wedyn dwi'n jyst mynd i orffen ben eisiau ddechrau. Mae hwn yn 10.7, lle os yw'n 10.1, os dwi'n dilyn yn cangen, sydd yn 10.7. Fan hyn, dim pwynt 3, lleswyd dim pwynt 9, sydd yn dim pwynt 27, ac yn fan hyn, dim pwynt 3, lleswyd dim pwynt 1, sydd yn dim pwynt dim 3. Just checio, so hwnna'n neud 70, so hwnna'n neud 30 arall, so mae hynna'n adio i neud un cyfan. So mae wastad yn werth checio rhag ofn bod chi'n gwneud cangymeriad efo chluosi. Darganfyddwch y tebygolrwydd dydy Daisy ddim yn gwisgo breichled So ddim yn gwisgo bracelet. Sy'n mynd lawr ffordd yma. A hefyd ddim yn gwisgo neclis. Ddim yn gwisgo neclis. So mae'n ateb, jyst yn dim pwynt dim tri. Cofiwch, os oes y gwestiwn yn dofynu lle mae yna dau cangen gwahanol, hynny yw sef yn gofyn y cangen yna a sy'n gallu dilyn y cangen yna, yna ydych chi'n adio'r ddau cangen at y gilydd. Dwi heb ddigwydd yn yr enghreifftiau yma, ond sef yn gallu digwydd. Datrys hafaliadau. Felly, fy datrys yn golygu bod fi eisiau ffeindio be 'di gwerth y llythyren, felly yn y diwedd dwi eisiau cyrraedd A equals rhywbeth. Dwi ddim yn licio bod 'na A ar ddwy ochr yn fan hyn felly, achos dwi jyst eisiau A ar ochr yma. Felly dwi'n mynd i gael gwared o un o'n nhw. Mae llai o'n nhw i gael gwared o fan hyn, felly dwi'n mynd i tynnu dau A. Os dwi'n tynnu dau A ar ochr yma, mae di mynd. Dau A tynnu dau A, mae di mynd. So mae gen i fi just 34 ar ôl. Os dwi wedi tynnu dau o ochr yma, mae gen i fi chwech A ar ôl. Rwan, dwi eisiau, dwi eisiau A ben ei hun, felly mae'n adio saith mewn ffordd. Felly, dwi wedi dynnu saith. Mae'n agor i adio saith, tynnu saith, mae'n canslo'i gilydd allan, felly mae gen i fi just chwech A ar ôl. 34, tynnu saith, yn 34 tynnu 7 yn 27. Felly, Dwi lawr i jyst un peth ar ol sy'n stopio fi gael a equals. Felly, dwi angen cygwared ar y chwech na. I cygwared y chwech, mae hwnna'n sownd iddo fo drwy lliosi, so dwi'n mynd i wneud y gwrthwyneb, sef rhannu fy chwech. Rhannu fy chwech. Lliosi fy chwech, rhannu fy chwech yn canslo allan. 27 rhannu fy chwech, wel di hwn ddim yn gweithio allan yn rif neis iawn. Um, bosib iawn bod hwn yn dod o bapur hefo cyfrifiannell.

Dwi jyst yn dangos bob dim gan fod fi'n neud hwn. Felly, sa X yn 16 yn hen ddigon i gael yr un marc. Mae hwnna'n lle o symmetry, so dwi'n mynd i rannu fy tri. Eto, does dim rhaid i chi ddangos gweithio allan fan hyn, chos mond un marc dio. Felly mae X yn 18 rhan efo 3 yn 6. Mae hwnna'n rhan efo 7, so dwi'n mynd i gwrth yn sef lle o sef 7. Mae X yn 8 nes fy 7 yn 56. Fan hyn mae yna ddau farc, so felly mae angen chydig bach mwy o weithio allan. Dwi eisiau cael gwared ar radio 5, so dwi'n mynd i dynnu 5. Felly mae 3x yn 12. Cael gwared o lliosi 3, so dwi'n mynd i rannu fy 3. Felly mae x yn 4. O ran y marciau, sy'n yna farc am 3x plus 12, marc am x yn 4. Ond os ydych chi'n cael yr ateb cywir, ydych chi'n cael y marciau i gyd. Cwestiwn 14. Oedd gen Mr Williams ddeg planhigyn tomato, a dyma faint o tomatos gafodd o oddi ar bob planhigyn. Dwi eisiau gweithio allan y cymedr. Cymedr yn golygu adio bob prif rhan efo faint sy'n yna. So beth cyntaf dwi'n mynd i wneud ydy wneud ychydig bach o adio. 42, 37, 48 a 34. Na i adio heina gyntaf.

41.5. Modd ydy'r un sy'n digwydd mwyaf aml. Wel, dwi'n gweld o'r rhestr i fan hyn, mae 42 yna dwywaith, felly 42. Yr haf nesaf, mae Mister Williams yn bwriadu prynu mwy o blanhigion fel yr un uchod. Ar gyfartaledd, dylwn i gael tua 41 tomato o blanhigyn. Rhowch reswm pam mae eich data yn dangos fod hyn yn gywir. Wel, y cymedr ydy 41. Mae'r cymedr yn dangos tua faint dylwn ni gael Oddi ar bob planhigyn. Hynny yw, mae'r cymedr yn cymryd mewn i ystyriaeth faint sy'n ei gyd rhannu efo faint sy'n yna. So os oes am fwy, dwi'n rhannu, fysa yna fwy o tomatos, ond fysa ni'n rhannu efo mwy hefyd. Felly, mae o'n neud synwyr y fysa ni dal yn cael pedrygyn. A wedyn, y cwestiwn ola, mae gen i fi saith rhif, Steg digid sengl, so dwi'm yn mynd mwy na naw. Canolrif y chwech, a gymrediad y gwyth, a modd ydi tri. Felly, canolrif y chwech yn golygu bod y rhif yn y canol yn chwech. Mae ymrediad yn wyth, sy'n golygu bod y mwyaf tynnu lleiaf yn gorau bod yn wyth, a mae'r modd yn tri. So dwi'n mynd i roi tri yna mwy nag unwaith. Dwi methu roid tri fel rhif lleiaf oherwydd fyta hwnna yn neud y rhif mwyaf yn 11 achos mae 11 yn tynnu 3 yn neud 8 a mae wedi deutha fi bod nhw'n rhifau sengl. So dyna pam dwi heb roi 3 yn fanna. Felly mae rhaid bod gennym fi 2 neu 1. Os o'n i'n rhoi 2 yna, sa hwnna'n gorau bod yn 10. Eto, di hwnna ddim yn rhif sengl, felly mae rhaid bod gennym fi 1 a 9. Does dim gennym fi Tri sy'n digwydd mwyaf aml, so dwi'n methu cael unrhyw rhif arall yn ailadrodd, neu fydd fy modd yn tri ac rhywbeth arall, felly mae rhaid na saith ac wyth sydd gen i fi. A dyna ni.